Bonġu tfal, għandna storja oħra għalikom illum. Ara min ġie illum. X'għandi hawnhekk jien? Zebra.
Tafu x'jisimha din iż-żebra? Zuża.
Ekku, hawnhekk għandna lil Zuża iż-żebra l-kurjuża. Tafu xi ġifieri meta xi ħadd ikun kurjuż? Le. Xi ħadd kurjuż huwa xi ħadd li moħħu biex ikun jaf fuq ħaddieħor, x'inhu jagħmel dak, x'inhu jagħmel l-ieħor. U x'taħsbu intom, hija kwalità tajba li tkun kurjuż jew le? Le, u ma tantx, ma tantx hija kwalità sabiħa. Jiġifieri di żuża għandha vizzju naqra ikrah. Tgħid sal-aħħar tal-ktieb, tinbidel di żuża? Tridux nibdew naraw daqsxejn il-qoxra tal-ktieb mela? Tajjeb, kif diġà għedna, il-ktieb jismu Zuża iż-Żebra l-Kurjuża. Dak huwa t-titlu tal-ktieb. B'itrina iktar iżgħar għandna żewġ ismijiet, tafu ta' min huma dawn iż-żewġ ismijiet? Mark Sammir Turut Celia u Mike Zammitulu. Celia huma l-awturi u l-illustratriċi ta' dan il-ktieb mela Mike Zammitu huwa l-awtur fil-waqt li l-illustratriċi hija Ruth Celia. U x'qegħdin naraw fil-faċċata tal-ktieb? Fl-istampa issa. Zuza. Ħafna fjuri. Fjuri.
U ġebel. Hmm, x'għandha fħalqa di Zuza? Fjura.
Jura, ta' jtħobb il-fjuri? Min jaf, min jaf jek tħobbx il-fjuri.
Ħati kola tajt.
Ġili rajtu xi zebra intom? Le, u.
Għax mannix Malta. Mannix għaw Malta, le, mannix. Għanda war fuq wara ta' jina, ħanara daqxej il-ħarsetta. Suza zebra tgħix fis-savanna mal-ħbib tagħha. Dejjem moħħa biex titkixxef fuq kulħadd. Zuza hija l-aktar zebra kurjuża tas-savanna. Iżda darba l-ħbib tagħha rridu jagħtuha talima. Aqta xamlula. Mmm, X'taħsbu, x'għamlulha tgħid biex ituha tagħlim għall-ħbieb tagħha? Naħseb l-aħjar li nibdew inħarsu lej il-ktieb, hux vera? Mela Ġulja Lin, żuża ġejja għandek, ħalli bekk inkunu nistgħu nibdew naqraw il-ktieb fidejk. Għaw fejn qegħdin hawn? Fis-savana.
Issa va naraw kemm hemm sabiħ, eh? Araw daqsxejn xi ġmiel ta' ambjent. U qegħdin naraw il-żuża bħalissa weħedha, eh? Ma' l-ebda annimal ieħor. Liema ħin tal-ġurnata taħsbu li hu? Is-snejn.
Liema ħin Ġifiri bil-lejl jew binar? Binar.
Għaliex taħseb illi binar matul il-ġurnata? Għax hawn ix-xemx.
Hemm ix-xemx qiegħda tiżreġ, eh? Naħseb jiena wkoll illi dan huwa matul il-ħin tal-ġurnata. Jiena ħanibda ta' Suża żebra tgħix fis-savana? Hemm toqgħod għax-xemx u xi kultant tmur ġirja fuq il-ħaxix ma' sħabha. Kulħadd iħobbha lil Żuża u kulħadd jilgħab magħha. Iżda Żuża għandha vizzju ikrah, kurjuża ħafna. Dejjem moħħa biex tkun taf x'qed jagħmlu l-annimali l-oħra. Hmm. U xedna li hija di kwalità tajba jew kwalità mhux daqstan tajba? Mhux daqstan tajba. Suza, ta' spiss tistaħba wara xi siġra jew qalb il-ħaxix biex tisma' dak li jkunu qed jgħidu l-annimali l-oħra. Kemm kurjuża Zuza! Wara u hawnhekk qed taħseb Zuza? X'qed taħseb? Min jafx qed jgħidu sħabi. Hmm, dejjem moħħa biex tkun taf x'qed jgħid dak u x'qed jgħid l-ieħor araw hemmhekk qiegħda tistaħba wara s-siġra biex bekk minn hemm u minn hawn tipprova tissemma dak li qed jgħid ħaddieħor. Tajjeb Odri Ent ġitejna ftit inti issa kull żuża. Aw, issa qed naraw xi annimali oħrajn jisna l min qed naraw. Seb u xatin. Hmm, jgħixu wkoll fis-savana taj dawn huma ħbib tagħha. Hmm. U żuża żebra qiegħda magħhom. Le, qiegħda tistaħba wara Ħaxix kbir. Hmm.
U taħsbu li x-xadina u s-serb indunaw bija? Le.
Hmm.
Ejja ħanaraw daqxejn għal fejżuża qiegħda mistoħbijem wara. Kienet ġurnata sabiħa U Żuża marret passiġġata fis-savana. Fil-bogħod rat lil Bertu s-serp u lil Kelin ix-xadin jitkellmu. Żuża resqet bil-mod il-mod lejhom u staħbiet wara l-pjanti. Smajt xi ġralu, xi ġralu rokku l-kukkudrill. Iva x'waħda din, min qatt kien jobsor. Zuza kienet se tmut bil-kurżità. Uff, minn hawn ma nistax nisma' sew. Tgħid xi ġralu Rokku, tajt qiegħed l-isptar, tajt ħaduh l-għassa. Hmm, meta kienu qegħdin jitkellmu bejniethom, eh, Kelin u Bertu. Taw biżżejjed informazzjoni lil Żuża biex tkun taf daqsxejn x'ġaralu Rokku l-kukkudrill? Le, hux vera, ma tantx taw dettalji. U għaldaqstant, Żuża ż-żebra iktar qabditha l-kurżità, għax ma qalulhiex kollox, U hi tixtieq tiskopri x'inhuma jgħidu. Iva, dik hija espressjoni li nużaw, eh, tmut bil-kurżità, ma tmutx vera, imma tant tkun tixtieq tkun taf li tmut bil-kurżità jekk ma ma tsirx taf x'ġaralu rokku l-kukkudrill, eh? X'qiegħda taħseb, x'għaddej minn moħħha li seta' ġralu l-kukkudrill? Jekk mar l-isptar, l-isptar jew l-għassa.
Tgħid ġaralu xi ħaġa, weġġa'? Tgħid mar l-għassa? Ma nafux laqqas aħna intom kurjużi wkoll. Le, ħa naraw. Forsi jgħidulna, mela min imissu? Issa lil min qed naraw?
Lil-Lors, mhm. il-Dolores u lil-Tinu l-Pan. Qed naraw żewġ annimali oħra issa dawn taħsbu li huma ħbieb ta' Zuza.
Jista' jkun huma ħbieb ta' Zuza qed jitkellmu wkoll. Tax qed jgħidu bejniethom. Ċidu x'naqraw, forsi niskopru x'qegħdin jgħidu. Naħseb ġiġalu rokku. U kol taħseb qegħdin jitkellmu fuq rokku, ħejja ħanaraw. Suza mxiet ftit ieħor u qudiema lemħet lil tinu lil jonfant u lil doru l-ors. Marret tiġri tinħeba wara ġebla Taħsbu li doru u tinu rawa wara l-ġebla? Le, għax naħseb edha mistoħbija. Jew i ma riditx li huma jarawa.
Min jaf jekk rajiex, pero i riditom jarawa. Ma naħsibx għax kieku ma kienx tistaħba, mela sinjal li ridet tissemma x'inhuma jgħidu biss, imma ma riditx li tmur tkellimhom. Smajt xi ġralu rokku l-kukkudrill. Iva x'waħda din, min qatt kien jobsor? Għalula biżejjed informazzjoni lil żuża da tnejn. L-istess bħal tas-serb bħal ta' kixxadin. Ekku, dawn ukoll daw it-tnejn ma kinux ċawa biżejjed informazzjoni lil żuża. L-istess qalu.
U qalu l-istess ħaġa. Preċiż, it-tnejn iż-żewġ parijiet qegħdin jitkellmu fuq Rokku l-kukku drill. Hmm, min jafx ġaralu da Rokku. Doru baxxa leħnu u Zuza ma setax tisma' aktar. Xiġifieri baxxa leħnu?
Ma kienx insema iktar. Iva beda jitkellem ħafna bil-mod, ma bedix jgħajjat, allura Zuzu iktar ma setax tisimgħu vera. Mhm. Mela xi ġralu rokku l-kukku drill. Mhux se noqgħod bi kwieti qabel ma nkun naf. Hemm bżonn nitkixxef aktar. Ma setax tisma' minn fejn kienet issa. X'ħa tagħmel di zu- di- di żebra? Ħa taqta' qalba u tgħid mela m'hemmx mod kif inkun naf x'ġara. Taħseb li ħatmur tistaqsih personalment? Il-laħwa. Mela ħatmur naqra Zuzan t'Odrijan terġa'. Ej Odrijan ħa naraw jekk hux vera se jiġri hekk. Xaw hawnhekk. Flint u ħuta mis-seta.
Rokku jataw. Le.
Mijaċċaw sissa mijaċċaw. Ħa naraw daqsxejn daw it-tnejn u xek jgħidu xi ħaġa dwar Rokku. Susa marret inkis inkis ħdejn la dira. Hemm rat lil Pinu Żrinġ u lil Nina l-ħuta. Smajt xi ġralu Rokku l-kukkudrill. Iva x'waħda din? Min qatt kien jobsor? Taħsbu li Zuza ħat iskopri xi informazzjoni oħra mingħand Pinu u Nina? Jew mhux se jgħidulha xejn iżjed? Xejn iżjed. Hawnhekk qalu l-istess. Hawnhekk u hawnhekk. Ekku, qegħdin dawn is-sitt annimali qegħdin jirrepetu kollha l-istess ħaġa. Hmm, min jaf għalfejn qegħdin kollha kemm huma jgħidu l-istess ħaġa dwar Rokku, eh?
Taħsu għadin jgħidu la tal-lima. Tajt qegħdin jaħdmu biex ituha talima? Aha, biex ma tkunx kurjuża. Tajt miftemin daw is-sitt annimali sissa? Iwa. Le, le, ma nistax ma nkunx naf. Ħammur issa stess insib l rokku l-kukkudrill u nistaqsih xi ġralu. X'se tagħmel din? Ma tistaqsi l-rokku l-kukkudrill xi ġralu.
Taħseb li ħassibu l rokku Iwa.
Issibu tgħid. U taħsbu li ħa ssibu pereżempju ferut imweġġa'? Le, wieqet għalija. Hmm, sa naraw daqsxejn. Araw kemm ħerġin mistoqsijiet u esklemazzjonijiet minn ras din iż-żebra, eh? Għax għadha ma tistax tiskopri x'ġaralu dan Rokku.

Mittiehem magħhom rokku l-kukkudrill ukoll. Araw, he? X'qed jagħmel da rokku?
Għandu zaqqu kbira u wieqed, raqda tajba, he? Min jaf forsi għadu x'kemm kiel? U b'issa ntefa' taħt is-siġra biex jistrieħ taħt is-siġra.
Infaqa' jiekol jista' jkun. Susa marret fejn kien joqgħod Rokku. Sabitu hemm rieqed taħt siġra. Zuża ma xtaqitx tqajjem lil Rokku għax żgur kien jirrabja magħha. Iżda ma fejħitx tissaporti aktar bil-kurżità. Se tagħmel mela? Ajma.
L-aħwa taħsbu li ħajjuħu kost Rokku jekk tqajmu. Le, naħseb naħseb tunani kien serba meta għalet dejba nċurok Kif inti xi dwarek? Qabeż u ħabat rasu mas-sitra u ħarġitlu kuntalla fuq rasu. Ejja ħa naqraw, ħa naraw u xek ħa jiġri. Marret ħdejn is-siġra u għajtet, Bonġerokku, kif inti, xi ġralek? Ejja ħa naraw, Audrey hemm fidejk. Ħa naraw hux vera hekk ħa jiġri. Hemm x'ġaralu Rokku. Ħabat rasu, mazzu.
L-aħwa tiegħi. u ħarġet l kuntalla.
Kif taħseb li ħajħossu da Rokku? Irrapjat.
Ajma, naħseb daħlet f'xi biċċa nkwiet jien il-kurzita tagħha daħlita fl-inkwiet għax min jaf Rokku x'se jagħmlilha issa. Rocco kien qiegħed f'nofs ħolma u bil-ħasda li ħa qabeż qabża kbira u ħabat rasu maz-zokk tas-siġra. Bum! Massa bissa it-tej tisferi wonki wonki. Anka dembu ta' wiġlu bil-qabża li qabeż għax ukoll ħabatlu maz-zokk qisu.

Nistaqsik naqra xi ġralek? Ajma, x'taħsbu li se jgħidilha darokku? Eh, se jkun irrabjat?
Jgħidilha għajjent nisebra u

bil-ħasda li ħadd ħbat rasi ma' zokk u telat li gundalla. Issa qomt bin-nervi u meta jkolli n-nervi jaqbadni ħafna ġuħ. X'taf taħsbu li se jħossa zebra issa?
Mbesta. Kieku tibżaw intom kieku kontu din iż-żebra bħalissa? Ejja.
Jien nitwerwer kieku mill-kukkudrill, speċjalment jekk narah daqshekk irrabjat għalija. Jien kieku ma jinqalmux daqshekk. Ngħidlu Rokku, qum ħa ngħidlek xi twelek naqra. Ġifieri kieku inti kont qajmu bil-ħlewwa, ma kontx tagħmel bħal bħaż-żebra inti. Hmm, ma żebra mhux hekk għamlet, ma għamlitx. Għajtet.
Għajtet, hi tant kienet qiegħda. Rebecca. Inti kieku ma tajatx imma din għajtet taw qajmitu infatti qajmitu. Araw daqsxejn kif tidher imbeżża, eh? Ma x'biża' dan qed jaħseb biex jikolni. Aħjar naħrab niġri. Kieku intom hekk tagħmlu taħarbu tiġru minn rokku l-kukku drill.
Ejja ħanaraw u xħat taħrab tiġri mela, ejja ħanaraw. Ħarbet tajt, ħarbet.
Fejn sejra hemm tajt?
Barra mis-savana. Il-laħwa sejra daqshekk il-bot mela ħa toħroġ mis-savana. U x'inhu jagħmel hemm rokku l-kukkudri? Għalfejn qed jitħaq dan? Ma kienx irrabjat. Wa tal-lejma.
Hmm.
Tajt vera kien miftijem dan. Iva, u mux vera, meta jkollu nerfi jaqtu l-ġu. Hmm, sa naraw mela ħan komplu naqraw. Kif prokkura li l-żuża tiġri kemm tiflaħ lejn is-siġar, ma setax iżomm bid-daq.

Susa ma ħarsitx lura, kompliet tiġri u tiġri kemm tiflaħ. Qatt ma ġriet daqshekk f'ħajjitha. Arawha infatti kif ħarbet, eh? Taħsbu li semgħatu lil Rokku jidħaq? Le.
Le, naħseb għax kienet diġà ħarbet u laqqas ħarset lura, ħarbet tiġri b'kemm kellha saħħa. Allura probabbilment aqqas biss indunat illi Rokku kien qiegħed nifquh bid-daħq. Mela, ejja nkomplu naraw. Aw, min għandna issa?
L-ilbieb tagħha isser lill-infant u lill-għors.
Hmm. Għandna tlieta hawnhekk minn dawk illi aħna konna diġà rajna tiftakru kienu qegħdin jitkellmu bejnietom. U reġgħu qegħdin hawn saraw daqsxejn. Imma issa iż-żebra qiegħda mistoħbija. Le. Le, issa din ikellmu għajsa mhux vera. Tgħid x'qegħdin jgħidulha dawn il-ħbieb tagħha.
Li tagħha tgħallimha biex għax meta tkun kuraża mhijiex xi ħaġa sabiħa. Ekku, ma tkunx ħabiba tajba lanqas u tkun moħħha fihom minn wara darhom hux? Kif waslet ħdejn is-siġar, Zuża sabet lill-ħbieb tagħha miġburin flimkien. Waqfet ħdejhom inkwetata u bla nifs. Zuża, ma hemmx għalfejn tiġri aktar. Rokku l-kukkudrill mhux veru ġralu xi ħaġa u mhux veru jrid jieklok. Ridna Nagħtuk tagħlima? Sewwa għedtilna Ġulja lil inti mela. Miftemin kienu dawn arahom. Riedu jtuha tagħlima? Taħsbu li s-Serb sa jaqbel, eh? Mal-għors? Ejja.
Ħa naqrawk mela x'qed x'qed jgħid is-Serb. Hekk hu, kienet kollha ċajta. Aħna kollha nħobbuk Zuża. Imma ridna nuruk x'jista' jiġrilek meta tkun wisq kurjuża. Mm. X'taħsbu ħa toħodha t-talima issa di Zuża?
Ejja ħa naraw hux vera ħadi tat-talima jekk hux ħa tibqa' kurjuża. Sħabi għandhom raġun. Imma jekk ma nkunx kurjuża, kif se nqatta' l-ħin tiegħi? Hmm. X'taħsbu għaliex diżuża hija daqshekk kurjuża mela? Għal li tieħu l-ħin tagħha. Għandha biex timlih il-ħin diżuża. Moħħha fin-nies, moħħha fil-ħbieb tagħha din, għax m'għandhiex biex timlih in-nies il-ħin u għalhekk hija kurjuża. Mela x'tissuġġerulha intom biex tagħmel, eh? Tieħu ħsieb il-fjuri tas-savana. issib xi ħaġa oħra x'tagħmel, eh importanti li jkollna x'nagħmlu ħalli b'hekk il-ħin nokkupawh u mhux indejqu lil ħadd ieħor. Taħsbu li D'Souza ħa ssib xi ħaġa oħra x'tagħmel? Hija tieħu ħsieb il-fjuri tas-savanna. U hemm fjuri fis-savanna, ħa naraw hux vera. Iva naf, minn għada nibda nieħu ħsieb il-fjuri tas-savanna. Hekk hu, hekk iddeċidiet li tagħmel.

Meta beda jisħaq ruħ kull kukkudrill. U inti, Adrienne, hemm xi biċċa mill-ktieb li għoġbitek l-iżjed? Ukoll inti, mela, meta beda jisħaq ruħku. Għax hemmhekk kienu se jiżvelaw x'kienu qegħdin jagħmlu hemm u wara dara, x'kien il-pjan tagħhom. Mela huma, l-annimali, meta kienu ta' parsi qegħdin jitkellmu bejniethom, X'taħsbu, kienu jafu illi hemm Żuża tissemmagħlhom? Ejwa.
Kienu ndunaw biha huma imma labuha għal ta' parsi ma rawhiex u ma semgħuhiex ġejja. Tajjeb. Mela aħna llum ħa nilagħbu logħba tal-kurjużi wkoll. Di forsi nafuha aktar bl-isem bl-Ingliż Charades. Mela, Julia Lynn u Audrey Ann ħa jkunu lebsin darba kull wieħed band fuq rashom u fuq din il-band se jkollhom annimal. Ovvjament, il-waħda minnhom li ħa tkun liebsa il-band bl-annimal partikolari mhijiex ħa tkun taf liema annimal għandha fuq rasha. Il-persuna l-oħra trid timita lil dan l-annimal. Sama mila jilbes il-band jaqta' li huwa l-annimal, mela aħna ħa nħalluh jew ħa nħalluha bil-kurżità, tajjeb? Sama din taqta' m'aħniex ħa nuruha li huwa l-annimal. Mela, Audrey Ann, tibda inti ħalli jiena nlibbes il-hairband lilek, tajjeb? Mela ejja ħdejja. M'inix ħa norihielek, tajjeb? Dur bil-kontra. Inti ma tistax tara Inti ħa tħares biss lejn Julia Lynn għax Julia Lynn ħa tara x'hairband għandek u ħa tkun tista' timita lil dan l-annimal. Mela, Julia Lynn, inti rajtu sewwa l-annimal li saret Audrey Ann? Mela fidejk biex timita lil dan l-annimal u inti taqta'

U inti, Adrian, ħarsilha sew, ara x'annimal hi mingħajr ma tgħidilha. Imita lil dan l-annimal, issa ħa naraw.
Serp. Ara daqsxejn għandek serp. Ekku, tajjeb, mela, Ġulja li nqatata l-kurżità mal-ewwel ukoll. Ħa nagħmlu oħra, erġa' dur, ħalli ma tarax għandek.

ors polari, tajjeb, aħna fil-ktib ma kenni ors polari, imma kenna ors ieħor, tajjeb ferm, Nistedinkom tfal biex tagħmlu din il-logħba, tistgħu tagħmlu annimali oħrajn mhux daw biss, u b'hekk tkunu tistgħu tkomplu tilagħbu magħna u bħalma minna aħna tistgħu tużaw din il-logħba għal ma' kotba oħrajn. Tinsewx ma tistgħux titkellmu tużaw il-mossi biss. Nfakkarkom li dawn l-istejjer huma miġjuba lilkom mill-Kunsill Lokali ta' Ħal Safi flimkien mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. Nistedinkom li terġgħu tkunu magħna darb'oħra għal storja oħra u aħna se nħallikom ħa nħallukom bħalma nħallukom dejjem. Tlieta, tnejn, wieħed il-qari tal-ġenn. Saħħa u sew, nisimgħu storja oħra. Saħħa u sew, nisimgħu storja oħra.